Fi ar Aled yn son am her. Dach chi isio her? Dach chi'n licio cwis? Pub cwis ond heb beint. Dim ond petha da, calad a diod o ddŵr i chi, iawn? Felly, 'da ni wedi cael cwis. Dwi'n credu, ar y ffordd mewn, Bo chi di cael cyfarwyddyd i lawr lwytho yr app Kahoot ydw i'n iawn? Os gin pa os dach chi gyd yn ystyn ych ffona neu ych iPads neu ych luniaduron neu unrhyw beth technegol sydd yn gweithio, ww ma hon ma hon yn mynd i fod yn her, gawn ni weld os di hyn yn gweithio i ni gyd rwan. Iawn ta. Felly, os ydych chi wedi cael mynediad i'r we, ewch at eich ap Kahoot a rhowch y rhif pin yma i mewn, iawn? So'r cyfrinair ydy 2, 3, 5, dim, dim, 7, 3. A fel dych chi'n ymuno yn y gêm, da ni'n gallu gweld y nifer o chwaraewyr yn cynyddu. O, mae gennym ni dri i mewn. Come on, boys. Amdani. O, gret. Cle, croeso. Croeso gigs, croeso penrwdan. Come on, os rhywun yn mynd i gyfadda, pwy dyn nhw? Diolch am y data. Ie, yn union. Cernyw da iawn. Cymro. Gret. Dyna ni fwy yn ymuno yn y gêm. Rwan, beth sydd gennym ni, tra da ni'n disgwyl iddo fo lwytho, beth sydd gennym ni ydy pymtheg o gwestiynau am ieithoedd, am ddwyieithrwydd, am amlieithrwydd, am Bob math o bethau i wneud efo iaith. Gynnon ni bymtheg o gwestiynau. Mae gennych chi naill ai rhyw ddeg neu ugian eiliad. Mae bob cwestiwn yn amrywio. Mi wna i ddarllen y cwestiwn allan a fe gennych chi ddeg eiliad neu ugian eiliad i ateb. Mae yna bedwar dewis. Oes rhywun wedi gwylio Who Wants to be a Millionaire? Chi wedi gweld fel Ask the Audience? Reit, wel dyma'ch cyfle chi i ddangos mor wybodus ydych chi. rhannu eich deallusrwydd a'ch doethinebau efo'r byd, felly dych chi'n mynd i ddewis un o bedwar ateb, a wedyn fyddwn ni'n gweld un be di'r ateb cywir, a wedyn fyddwn ni'n gweld faint ohonoch chi, o ma' fel os rywun rioed di wneud dosbarth sbin, ma'n afiach yndi? A wedyn ma' nhw, dych chi'n meddwl o gobeithio bod neb di clocio na fi di rhif dau yn un sydd reit yn y cefn yn dal pawb yn ôl fel ma' hwnna'n chwith lafar.

Amdani? Ei, mae golwg cystadleuol ar rhain. Dos â chwni bach o, mae'n cwestiynau fi mama'n rhywle gyda fi. Dwi wedi rhoi na fo, gret. Oce da, iawn. Ydych chi'n barod? Be ydych chi'n wybod am ieithoedd y byd? Sawl iaith sydd yn y byd? Reit, mae gennych chi Ugain eiliad i ateb. Chwe chant? Naw cant? Tair mil neu chwe mil? Cliciwch y botwm cywir rwan! Na chi. Chwech eiliad, pump eiliad i fynd, pwyswch unrhyw fotwm.

Ugain eiliad i ateb. Cwpl o eiliadau ar ôl a pwyso ar hywel. Ww, reit! Tolkien ddudodd hynna! A lot o'n chi, ond swn i wedi meddwl na RS Thomas oedd hefyd. Reit te. Ddim yn ddrwg. Oce, nesa. Sawl iaith sy'n cael ei siarad yn Ewrop? 100 ag ugian, 230, 80 neu 410? Dim ond deg eiliad sydd gennych chi i ateb yr un yma. A'r ateb ydy 230. 230 o ieithoedd yn Ewrop. Da iawn, pymtheg ohonoch chi'n gywir. Reit, sawl iaith sy'n cael ei siarad yn Asia? Reit, sawl iaith. Gennych chi 20 eiliad i ateb. 800, 300, 1000 neu 2000? Sawl iaith sy'n cael ei siarad yn Asia? Naw eiliad ar ôl. O, lot, mae'n siŵr, does? O, dwi'n mor ddoeth. O, 2,000, ia? Waw. 19 yn gywir. O, oedd neb, oedd chi gyd noples o fanna, rili, do fe? Da iawn. Ok. Yy, sawl iaith oedd yn cael ei siarad yn yr Amerig cyn yr Ymfudo Mawr? Deg eiliad i ateb. Cant, pum cant, tri chant neu mil dau gant? Sawl iaith oedd yn cael ei siarad yn America cyn yr Ymfudo Mawr? Ok. Ww, oedd neb rili'n gwybod yr un yma chwaith. Pump, yr at- o, rhoswch fyny bach. Pa un sy'n gywir?

Llai na mil o siaradwyr. Ww! 3,000 o ieithoedd efo llai na mil o siaradwyr. 16 ohonoch chi'n gywir. Oce, da iawn. Reit, gennych chi ugian eiliad i ateb hwn. Faint o ieithoedd sy'n debygol o ddiflannu o fewn y ganrif hon? Ww, mae'n neud fi'n oer. 3,000, 1,000, 800 neu 5,000? Faint o ieithoedd sy'n debygol o ddiflannu yn y ganrif hon? Pump eiliad i fynd. A'r ateb cywir ydy 3,000! O, mae'n anodd ofnadwy! O, 3,000 o ieithoedd yn mynd i ddiflannu. Reit, ym mha flwyddyn fu farw yr iaith Gernyweg? Ym mha flwyddyn fu farw'r iaith Gernyweg? 1687, 1889, 1777, 1974. Reit, yr ateb cywir, 1777. Felly wedi adre un yn gywir. O, oh, come on, pwy gaf o'r ateb yna gywir? Ys neb, o, oh, ydych chi rhy swyr mi gyfala. Reit, nesa, ym mha flwyddyn fu farw'r iaith Manaweg? Manx, ym mha flwyddyn fu farw'r Manaweg? 1687, 1889, 1777, 1974. Be dych chi'n feddwl? Gei chi ddeg eiliad i ateb. Yr ateb cywir ydy 1974, ar ôl iddyn nhw! Wow! 1974! Ok, nesa, pa ystod oed sydd orau ar gyfer dysgu ail iaith? Deg eiliad. Dim i bedair, saith i unarddeg, o, pedair i saith, saith i unarddeg neu unarddeg i ddeunaw. Pa ystod oed? Felly, uh, dim i bedwar a pedair o saith, ie? Yeah. Pobl yn dysgu iaith. unrhyw oed. Yay! Rydych chi'n gallu dysgu! O, gennym ni rywun yn 98 yn y nosbarth, ac oedd hi'n medru dysgu'r Gymraeg hefyd, felly uh, ardderchog, unrhyw oedran, gret. Mae siaradwr dwyieithog yn union yr un fath â dau siaradwr uniaith. Ydy? Ddim yn siŵr, nac ydy, neu mae'n dibynnu. Mae siaradwyr dwyieithog yr un fath â dau siaradwr uniaith. O, controversial. Ydych chi'n feddwl? Nac ydy, siŵr. Na, ddim byd tebyg. So 42 ohonoch chi wedi cael yna'n iawn. Mae plant bach yn amsugno iaith fel sponges. Da chi'n clywed lot o bobl yn dweud hynna, dyda? Ydyn, nac ydyn, mae'n dibynnu, neu ddim yn siŵr. Ydyn nhw'n amsugno iaith fel sponges? Mae'n dibynnu ydy'r ateb. Hynny yw, dwi'n cymryd bod rhaid i'r amodau i gyd fod yn, yn iawn, ynde? Felly, uh... Ond dwi'n licio bod chi'n bositif, ardderchog. Ydyn yn eich dosbarthiadau a'ch ysgolion chi, ynde? Ardderchog. Reit, pa agwedd o ddysgu ail iaith sy'n peri am ham, peri rhan hawster mwya'? Ffonoleg, geirfa, cystrawen, morffoleg? Lle mae tri gwallt-dan dod o fama dwch? Ddim isio poeni am rheina chwaith na gythale? Na gall. Moch. Ffonoleg, geirfa, cystrawen neu morffoleg? Be dych chi'n feddwl sy'n pa- perydd anhawster? Ffonoleg, felly pedwar ohonoch chi'n gywir. 34 ohonoch chi'n deud cystrawen, ie, achos bod y gystrawen yn Gymraeg yn wahanol wrth gwrs. Ffonoleg, iawn, diddorol. Um, yn ôl y cyfrifiad, mae dros miliwn yn siarad Gwyddeleg. Faint sy'n ei siarad yn ddyddiol? Oeddech chi'n gwrando? Neu oedd o'n gywir? 700,000? 400,000? 140,000 neu 70,000? Ah, 70,000! Yn amlwg, mae'n ei 20,000 di marw mewn Da iawn.